Thirtu te ka chin a lak lo lawm leh vek a che u. Squid Game atanga khawvel mite hriat hlawh, a character cool tak, thiam tak maia a chan chhuah avanga mi tam tak thinlung luah mektu actress leh model ni bawk Jing Ho Yan chanchin ka rawn sawi ve thung dawn a. Ani hi tunlai khawvela actress rawn lar thar zingah chuan a lar ber pawl a ni hial ang chu. A character leh a hmel hi kan hre lar em em ringawt a, tunge ni chiah tih lampang hi chhui chiang teh ang. Mahse sawi ṭan tak tak hma in min lo la subscribe ve lova nih chuan sub button min lo hmel sak la, a tawp thleng in min lo ngaihthlak sak leh dawn nia. Jung Hoi Yan hi kum sangkhat zakua sawngkua pali June-i sawmhnih pathum ah South Korea ah a piang a. Sarama Entertainment enkawlna hnuai ah model leh actress ni in a awm mek a. Actress anga a lar hma hian model ang in entertainment khawvel a rawn luh chilh hmasa a. Model tih taka amah pawh hi sang hle a, fit ngai leh in cheese kual a chan ve lai a sang a ni bawk a ni. Jungho Yan hi a mi zi dangdai tak leh a sam seng thur mai. Me alh rawng ang mai a sen a put reng thin avangin modelling industry ah chuan mi in an notice awl hle an ti a, tiin a lar pui hle an ti bawk a. Kum sawmpawh ruk mi lek a ni atang tawh a, modelling lam luh chilh a ni tawh bawk a, tawn hriat a nei tha hle a. Modelling industry-ah chuan mi thar a ni lo chiang hle a ni. A tirah chuan modelling agency thawhpui tur a nei lawk lo va. Mahse, chuti chung pawh chuan amahin South Korea-ah fashion event ropui leh mite ngaihhlut ber pawl Seoul Fashion Week a tel thei tur khawpin amahin a bei a. Tichuan, a hnua Esteem company hnuaia inziak lut vein Korea's Next Top Model-ah a tel ve a. Pakhatna chu ni zo chiah lo mahse pahnihna a ni a, chuta chang chuan mipui hriat a hlawh chho ta a. Fashion brand changkang tak tak leh lar tak tak te a thawhpui a, tichuan mi lar tam tak te pawh thawhpui a an music video ah te pawh a inlan thin a ni. Kawmsa hnih sawm paruk atang khan Asia ram chhung mai ni lovin Asia ram pawnah te hial pawh feh chhuakin a modelling career chu a zauh zel a, western brand lar tak tak leh hlun tak tak ten an thawhpui chho ta a ni. A modelling career chu a tluan chhoh viau rualin entertainment khawvel luh chilh thuk zel chu a duh zawk a, Tichuan kum sanghnih sawmhnih khan Saram Entertainment hnuaia actress ni turin a inziak lut ve ta a. Actress anga a hnaneih hmasak ber chu tuna khawvel pum huapa a lar chhuah theihna Squid Game hi niin a film chuan hmasak ber ni mah se a acting skill chu mite fak ber leh amah an duhna chhan em em a ni thung a. Acting lama khawvela tawnhriat nei miah si lovin Squid Game-a a tel ve turin audition a pe deuh tawp a. Audition a neih lai pawh hian script vel an han chhiar vel chu a acting skill ala that tawk lo em avangin judge te chuan tawngkapna tak tak hmangin script chu a chhiar thiam loh thu te leh a acting chu a boring a a hmuh nawm loh hle tih te pawhin an hrilh piap piap a chung an thusawi te chuan a rilru a tih nat thu te amah hian interview naah a sawi bawk a ni. Mahse actress anga a career a zoh duh anih chuan hnuai lovang a ban san mai lova, role chu a chan ngei ngei theihna tura hma a sawn angai ni tih a hre ta zawk a. Tichuan a bei ta fan fan a, tunah meuh chuan Squid Game-a changtunu tia hriatlar a lo ni ta hial zawk a ni. Jun Ho Yan hi Squid Game-a a chan atang khan mi tam zawk hriat lar a ni a, ni khat chhung lek pawhin Instagram lamah pawh million chuangin an follow hman a. Korean model zawng zawng zinga Instagram-a followers ngah ber leh South Korean actress zinga followers ngah ber dinhmun hauh mek tu a ni bawk a, chu pawh Squid Game series release a nih atanga ni rei lo te chhung lekin. Jung Hwa Yan chuan Squid Game-a a character chanh sei biak nen khan inanna tam tak an neih thu a sawi a, an mizia-ah te, an thingnun hrim hrimah pawh inanna lai sawi tur tam tak a awm tiin a sawi a, entir nan, sei biak khawharna te, midanga pawh lutuk lohna te, nelawm loh tak anga a lanna te chung zawng zawng chu a taka ama nihna ang ve tho a ni tiin sei biak role chu ama nun nen a inan thu Zoom kaltlanga interview neihnaah Jung Ho chuan a sawi a ni. Squid Game-a a role hi a chan theih nan na men lovin a bei a, acting lam luh chilh tura tawn hriat pawh nei hauh lova Saram Entertainment hnuaia actress anga a inziah luh atanga thla khat em pawh a ral hmain audition tina tur project pek nghal a ni a, chu chu Squid Game hi niin a tir chuan tawn hriat a la neih lawk lo avangin a hlauhthawng hle a. hnawl te pawh a tum rum rum a, mahse actress anga a project hmuh hmasak ber te a nih avangin a hnawl phal ta chiah lova, tichuan hlauhru tak chung si chuan audition ti turin a inpuah chah ta a. Mut mu pawh tuah tha hman lek lovin ni thum teh meuh mai chu audition a tihna tur video buaipuiin hun a hmang a, thil a ei lai bak a hahchawl meuh lo tiin Jinghoian chuan a sawi a ni. Jung Ho Yan hian interview na chuan Squid Game a a cha ti chuak ber tu le sin lungchhiat thlak ber lai a ti a sawi ve thung a. Chu chu Marble Game an khelna episode a a partner Ji Yang in sacrifice lai vel kha niin a sawi a ni. Ji Yang in game a a chak tir zawk na chhan a sawi lai vel sin kha a cha ti chuak lai ber tu tiin a sawi a. Chulai scene chu Squid Game an chan tak tak hmaah script a chhiar lawk atang tawh a, a scene nghah lelh per leh a chhiar zawh zawng ringawt pawh a, a mittui ti tla theitu a ni tiin a sawi bawk a. Mahse, chutih lai chuan Tunge Ji ang role hi chang dawn tir la hriat loh avangin a mitthla thiam lutuk lo tiin a sawi bawk a ni. Sawi tawh angin a role play sei biak nen khan in an na an neih thu a sawi a, interviewer in eng in an na nge an neih tih a zawh chuan Jung Ho Yan chuan sei biak kha a chhungte kiangah hun a hmang lo hle a, a chhan chu a hma hun atana a bei a ngaih vangin chuvangin keipawh khawharna in ka khata a ang chiah kha a ni tiang chiah chuan ka awm ve a, ka chhungte leh ka thiante hlatah ka awm ve reng thin a, eng emaw rilru hahna te hlimna te pawh lo nei ve ta ila share tur ka nei ngai lo. Zin a ni emaw, hotel a thlen a ni emaw intihthaw ven vel pawhin keimah vek ka ni a, mahni chauhin ka ni mai thin. Thil lawmawm tak lo thleng ta se, offer tha tak te lo dawng ta ang ni ila, ka hotel thlennaah mahni te chauhin wine nen ka lawm mai thin a, tumah dang min lawmpuitu tur hi an awm vak ngai lova, keimah tawp hian hun ka hmang hnem a. Chu lai tak chu Seibiak nena kan inanna em em a ni. Midang pawh kan duh lo ni lovin eng emaw vangin midang lakah kan tla tlum lo a ni ber tiin a chhang a ni. Tuna a chanchin sawi tih tawp nan a ngaihzawng chungchang sawi ve ta ila. Jung Ho Yan hi a single lova, actor Lee Dong Hui nen kum sang ni sawng panga chang khan an inngaizawng tawh a. Kawmsang hi sawmpuruk atang public takin an indate tan a ni. A bialpa hi interview na velah pawh a sawi lang fo thin a, a fak thei hle bawk a. Acting lamah pawh a bialpa chuan a pui nasa hle a, sawi tawngin a bialpa hi actor a ni. A bialpa hian a chawiawm tha a, a hriat loh thil te leh thurawn vel pe nasa bertu a ni tiin a sawi a. A pa ang maiin a duata Squid Game-a a chanpawhin a support tha hle a.